Mae mis Hydref sy'n meddwl un peth. Da ni gyd yn mynd i glywed y stori am sut oedd mam a dad yn arfer gwisgo dim bags i fynd rownd ar Halloween. Maen nhw gyd yn cwyno am fod yn pethau Americanaidd a fod yn costio gormod. Dewch i ni gael gweld be oedd Halloween yn arfer bod ta. I gychwyn, dim Halloween dio, Calan Gaeaf dio, sef cyn gaeaf. Fysa gweision fferm yn arfer stopio gweithio ar ôl chwe mis a wedyn fysa yr ffarmwr yn taflu parti mawr iddyn nhw er mwyn diolch nhw am y gwaith oedden nhw wedi wneud. Bysen y gwyl cerdd anfarth a wedyn bysa'r ffermwyr yn defnyddio'r amser yma i gael gwarad o unrhyw frysni. Da chi rioed di mynd i bigo mwy'r duon ar ôl Halloween? Naddo siwr. Oedd y, wel, yr hanes oedd bod nhw'n deud bod cythriliaid, yy, corachod a tylwyth teg yn dod yna ac yn poeri arnyn nhw. a wedyn bysen nhw'n mynd i'r lliw afiach yma. Ond mae'n siŵr y gwir ydi, os da chi'n edrych fewn iddo fo, ydi fod o'n gallu neud chi sâl. Felly, oedd y ffermwyr hefyd yn defnyddio hwn fel esgus i gallu taflu hein i'r tân a gael gwared o'r mieri yna. A wedyn bysa'r rhai ifain yn cael carreg bach yn gwneud llun arno fo, a wedyn yn ei daflu fo i'r tân. Yn y bora, unwaith oedd y coelcerth wedi gorffan, fysa nhw yn gweld os ydyn nhw'n gallu dod o hyd i'w carreg nhw, a os ydyn nhw'n gallu dod o hyd iddo fo, fysa nhw hwnna wedyn yn dod â lwc iddyn nhw am weddill y flwyddyn. Rhywbeth arall oedden nhw'n arfer deud oedd eu bod nhw yn torri gwynab mewn i swejan a wedyn yn gadael o o flaen y drws. Ond ti rioed di trio naddu swejan? Mae'n amhosib! Be da ni dyddia yma yn neud sydd lot haws ydi naddu pwmpenni. Os oes yn ein edrych fewn iddo fo yn yr ochr Celtaidd Paganaidd, yr ofergoelion yn deud bod ysbrydion yn gallu cerdded y ddaear a'r Calan Gaeaf. Felly fysa nhw yn torri'r gwyneb allan yn y swejan a wedyn yn rhoi o yn yn y tŷ neu o flaen y tŷ er mwyn i dychryn o i ffwr. A hyd yn o'd yn rhei darn o'r Alban, 'sa nhw'n rhoid gwaed Ar ei drysa. Ti wyll gin air y pympcin, diolch yn fawr. Un o straeon mwyaf dychrynllyd Calan Gaeaf ydy stori yr hwf ddu bwyta. Ar ddiwedd y parti, buasai nhw'n deud bod yym yr hwf ddu bwyta yn rhedeg ar ôl y gwas ffarm olaf i adael. Felly, bysen nhw'n rhedeg mor sydyn ag oedden nhw'n gallu, at y giât mochyn. Yr oedd rhai yn hyd dod chwarae triciau mor ddrwg bod nhw yn tynnu'r giât i ffwrdd. Sa hyn wedyn yn golygu bod yr hwch ddu gwta yn gallu dal i redeg. Da chi'n cofio fi'n deud am dan y gweithio am fferm ac am y chwe mis oedden nhw'n gweithio? Da chi rioed di meddwl am hanes Ffair Llan a pam bod o'n digwydd ar y 13? Wel, Oedd yr gweision fferm yn gorffan am y gaea ac oedden nhw angen gweision newydd, felly, fe 'sa gweision fferm yn gallu cael eu hurio am chwe mis er mwyn gweithio ar y fferm. Dyna pam oedd ffair Llan yn digwydd. Felly, ydy Halloween yn peth Americanaidd? Ydy, dwi'n meddwl fod o, ond mae o'n beth Cymraeg Calan Gaeaf bod ni wedi colli gafael arno fo dwi'n meddwl. So geith mam gadw ei bin bag. A dwi'n no way yn naddu switjan. Ia, anghofio amdan yr gweision fferm. Ond dwi licio'r syniad o gael parti ac y rhowch liw ta. Happy Halloween!